sallama zikriin rasuula rabbi irraa sabatee dhufee jiru ba'da salaa salaata booda rasuuli rabbi akkamitti rabbi zakkaraa Zikrii Rasuulli salaata booda jalqabee zakkaru maal fakkaatti? Yaroo sadii Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah yaroo sadii qubatti akkanatti gartee Rasuulli zikrii godhaa jennee jirra. Yaroo akkaataa keefiyyaan Rasuulli zikrii itti godhu akkana jechu. Bismillah. Argitee? Kanatti gartee hiikee akkanatti zikrii godha Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kaana ya'qidu ala yamiinihi jetti riwaayaan Abii Daawud. Kanaafuu gartanii tasbih tasbih godhuun tasbih godhuun hin sabanne rasuula rabbii irraa jechuu salaatullahi wasalaamu aleyh thumma yaquulu sallallahu aleyh wasallam allahumma anta salaam wa minka salaam tabarakta dhal jalaali wal ikraam jedha hiikkaa isiitti deebina insha allah dura finnee kana eegasii ammallee laa ilaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadiir jedha rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam

yeroo 33 argitanii goonee 33 sadee yeroo 33 99 mii laa ilaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadiiriin dhibba namaa guutaa jechuu akkas godheeti rasuuli rabbi alayhi salaam qul huwa allahu ahad yeroo sadi qul a'udhu birabbi nnas yeroo sadi qul a'udhu birabbil falaq yeroo sadi maghribaa fi subii booda akkas sadi sadi godha zuhurii fi akkasuma ishaadhaa fi asrii booda ammoo tokkuma tokko godha jechuu suuratul mu'awwizatayni fi qul huwa allahu ahaduu kana jechuu eegasii gartee rasuul rabbi alayhi salaatu wassalaam Laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir 10 itti dabala jechuu jira riwaayaan sahiihaa jechu. Eegasii gartee ammallee Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam eega kana jedhe booda Rabbi ajirnii minan naar yeroo torba. Namni gartee Rabbi ajirnii minan naar yeroo torba qara'e ibiddillee Rabbi kadhattee yaa Rabbi anarraa najaa isa baasi. Yaa Rabbi anarraa najaa isa baasi. Yaa Rabbi gartee ibidda kana anarraa najaa isa baasi jetti jedhan. Subhaanallah. Namni ganama Rabbi Subhaanallah zikrii isaa fixee ka'ee Rabbi ajirnii minan naar Rabbi ajirnii minan naar akkuma Rasuulli jedhe kanatti Rabbi ajirnii minan naar yeroo torba namni jedhe akkas jechuudha. Akkasuma eega kanarraa gartee zikrii kanarraa fixee ayatal kursiyyii qaraa Rasuul Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Ayatal kursiyyii ni beektan irra guddaan, irra ulfaataan, irra jaallatamaan, beekamaan, aayata Rabbii, hundi isaatuu jaallatamaadha, irra ulfaataan, Rabbiin kun baraa yaa jara, yakhluqu maa yashaa'u wa yakhtaar, waan fedhe khalaqee ka'ee waan fedhee khalaqe keessaa immoo waan ajaa'ibaa cuunfee filataa bar. Halkan khalaqee ka'ee halkan leelatul qadrii caalchise yaa jaran. Nama khalaqee ka'ee nabiyyoota caalchise yaa jaran. Nabiyyoota keessaa immoo Rasuulota 310 wayii fudhate yaa jarana. Rasuulota 313 keessaa immoo Ulul Azmii warra shanan Suuratul Ahzaab jalqaba duraa irratti Rabbi dubbate. Suuratul Ahzaab Nabiyyullaahi Nuuh, Nabiyyullaahi Ibraahiim, Nabiyyullaahi Muusaa, Nabiyyullaahi Iisaa, Nabiyyunaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shanan kana Rabbi filate jechuu. Akka darajaa rasuulota fi nabiyyummaatti jara kana filate. Malaykota keessaa Jibriiliin filate. Guyyaa keessaa Arafaa filate. Kitobbaan buusee shari'aa kana dura buuse keessaa Qur'aana filate Rabbiin. Waan fedhe khalaqee ka'e waan fedhe filata abshir. Hin sodaatin warra ummata keessaa filatame Rabbi si haa godhu. Akka ummataatti yoo gabbuune ulamaa'iidha filate Rabbiin.

Agartanii? Faatihaan filameet akka aayataatti immoo Aayatal Kursiyyiin caalaa ta'ee filatame. Kanaaf Rasuulli salaata isaa yogguu salaatee ka'u tokkollee zikrii isaa fixannaan Aayatal Kursiyyii hin dhiisu. Allaahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum laa ta'khudhuhu sinatun wa laa nawm lahu maa fis samaawaati wa maa fil ard

Shayxaanni jedhan waan na gubee na gubee daaraa na buuse keessa wan akka aayatal kursiyyii na guben jiru jedhe Allahu akbar. Shayxaanni mana aayatal kursiyyiin itti qaraame firaashii aayatal kursiyyiin itti qaraame itti dhiyaachuu hin danda'u jedha jaan shayxaanni. Maali gaatu maleekaa taate ka yoo kana eeggatte insha Allah. Akkasiifuu aayatal kursiyyiin dhiisanu Rasuul Rabbi alayhi salaam. Eegas booda'o

Achii kaasee haga xumuraatti aayatuma lama, namni halkan cufa aayata sana suuraa aayata san lamaan qara'e, aayata gaggabaabduu san lamaan, halkan kana keessa wanni inni fedhe hundaafu isaaf gayaadha jedha Rabbi, Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Isii kanallee Rasuulli halkan ni qara'aa. Eegasii ammallee gartanii maal qara'aa jennaan, Qul a'uuzu birabbi nnaasi birabbi lfalaqi, Qul huwallahu ahaduu kanallee ni qara'an Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kanaafuu gartee jajjabaannee azkaara